jaarsa kiyya ilmoo dhiiseetuma if maal uggachuu eegale daa'imni harma inni uggachuu
Rabbi sodaadhu nan kofalchiisin. Wallaahi lazii miciyyoon maal gooti jeetuma harma miciyyoo xuuxxoo afaan itti darbee ilmoon ogguu luggatte bar daa'imni tun daa'ima amma dhalate garaan isii guddaadhaa miti baruu ati qosho camcam godhatteetuma hanga takka keessatti hambifattee asitti illeedha. Kiyyoo kun kanarraa fixee kana dabraa. Muka fakkaadhee moo muka fakkaadhee jaarsa ilmoo nu gotumee sin takka agartanii jara kee. Bismillaan sheexaara.
Inni warra gaara mul'ataati.
Aboo haarifa dadarii noo tana haarifa sila ijoollee dadar tana naa ta'a. Haarifa ijoollee dadar. Ati eessa Nama geelee? meeqaa si jala jira lubbuu? Nama dhibba lamaa fi soddoma.

Amma kana amma kanin amma ka- amma yoon heerume amma jaarsa kiyya kan amma heerumulleen harma kiyya na colata jechuudha amma eh, ra- eh, jaarsa kiyya kan mana fuudhuu deemtu mee eessi jirta eessi jira dhiiroo ni jira ni jiraame wandee hoodee hoodee hoodee hoodee ka amma na fuudhaa deemu kun amma harma Please kiyya guys, ni duwwaa.
please yalla, let's go, let's go, let's go. Si fuudha wallah. Ati kan bareedu gisaa naannoo irraa ati faa akkanatti tottolta wallah.
Naannoo duuba gizeen dhoodha. Kunoo laala rakkattiin jirara kunoo da arraba sana dha. Gaafa gaafaan qabarus kun yoo na waraabbatan na waraabbatan wallahi allaa mm, jalaa baafadha ittisa. Amnes yoo Wahiin jiraatu. akkas godhe lubbu wahi riskoo jaariisuma maqaa kiyyaan namuu tiktooka banatee maquma kiyyaan feemas eega. Firii digdamii torbaan badee riskoo jee digdamii torbanuu kuma shanii ol qaba. Diifeema suudhaa'ee. Na irraa arsan kaa viidiyoo kiyya reelli nan gad lakkisuuf kan namni daawuloo godhee gad lakkisu qixxeedhaa miti. Itti tolee ba. Kan inni ani fi gad lakkisuutu irra fooloon isaa baalaar isaa deema. Akkasittiin akkasitti irraa na dhiisan. Amma ammaati torbaan irraa ijaazaa ni deemte jechuudha.
Hin qabu Maatiin asii mana- jira. Aboo jummatu jummata si gadi lakkisan uummanni kun qaalittiin takka gaaf tokko ijaazaa bira wanni jeetiin bira dalageetiin dhaqi deequ- deeqi- sa'aa shan qofaan si kana jette sa'aa shan qofa abba shannani ool.
Yaa aboo ani takkas isaan bira jira wallahi been deemi deebi'e itti isaan dhaqanii isaatti.
Ajaarsa bira deeqa haa.
Hin jiru baas.
Bututtee deebita. Bututtee carqee hanqattee akkatti. Gide deebite. Maaltu na butocha jaarsi nama butocha bara nama jajjabeessa. Wallaahi irra deebitee isa bira haara baafattu qixxeedha.
Hin biyya koo nama nyaatan kana fuulli kun akka nama goggoollawa. Wallaahi ah baanfaan silaan biyya arabaa sanii deebi'e. Wallaahi qeema gabbachuun oolu Ameerikaadhaan kajeella. Ameerikaatiin qaba malee.
Isko aanan golaan deemu deema maal kun. Gad deebitaa hin jaanne duuba jaarsa. Jaarsi bira gad deebi'ee kan tiiktoo kana dalagadha boo daa'ima.
Dhiisni irraa tiktookni faayidaa takka hin qabu. Tiktookni waan takka tiktookni naa faayidaa hin qabaatin faayiduma tiktookni Amma qabu. gartaa laa wallaahi hojii hunduu kun afaan Oromoo dubbannaan namni na jala nama dhibba lama malee. Nola nama dhibba lamaa fi afurtama soddoma digdamii shan soddoma akkanuma ta'uu jiran akkuma duraanii sanitti jechuudha. Abbaataan teela. Afaan tabbisee. Hayyee duuba afaan kanaa yoo geema hin taphatin haa- afaan kamiin taphachuudha deemta hayyee haa.
Yaa bakka tunna dhibdi wallaahi.

Tuu.
Fatiyaa Jamaal. Mm, Fatiyaa jiru. Waaw barre.
Fatiyaan achiin dhufte asiin kan wanta seedin geema. Yaa bonaan naa kan jeen kaa ililli gawan numa naa bante ispiichaaleen juma naa bante keessiin banamne.

Wallaahi ni naaran wanni irra na aarsaan amma isiin eh, waa tahuu irra isiin caccabuu eh, televizyiinii keenya irra cabsuu irra yoo isiin cabxee irra na hoyyina wallaahi. Televizyiinii akkamin na jalaa cabaa hoo kaa televizyiinii jechuun jiruutiyya. Kan cabee ulaa dura taa osoo kaan ha cabee amata hin gahin ammallee deettee haada gad harkiftee gidaara irraa gad buqqisuudha jireenya keessi haa buqqisu ati jiruun tee si jalaa haa buqqaatu hireen tee si jalaa si bulook akka jedhu bulook bulookni beektanii laakiin namni block bu'e kun jira hin aaru wallah hin jirutu ya keessaa nama aarullee miti wallah waan fedhee bu'a malee nama aaruu miti ani. maaltu na aarsaan namni isin asii komanti barreessaniif hin aaraan televizyiina kiyya kana jalaa cabuudha deemuun na aarsaa Televizyiina kiyya kana jilaa cabu firii yoon jilaa cabe yoo ta firii yoon laawundarii yoon jilaa boonni takka yoon jilaa baddeen aara malee an osoo namni danda'ee makiraafoona fudhatee bikka tana dhaabbatee lallabaa olee nin dhagaya hin dhagu gurraan hin qabu gurra waan akkasii nama waan akkasii dhaga'uu miti an. Maaliif anaatu isiniin na beeka malee an isin hin beeku isin amma riskoodhaan na beektanii riskoodhaan na wanni jettanii achiinatti as wanni jettan an laakiin isin waan hin beekneef Akkamtiin aaruu danda'u kaa. Nama na beeku fi naara malee nama hin beekne fa mizaana irraan kaa'u. Namni ilmoo donqooroo akkati jaalale si lalettu hireen itti jallatte yaa namni ilmoo donqooroo akkati jaalale. Namni ilmoo donqooroo akka tiyyaa tana dhale eh, hireen itti jallatte wallah. Hireen itti jallatte namni ilmoo donqooroo akka tiyyaa dhale. Ilmoo jireenyi siidhaa histuma yaaduudhaa. Maaliin balleessaa irra yoo maal cabsee

luchee tee gurguri kanuma jiruu silaa barakaa itti naa dhiftee wayya takkaa himi barakaa na fuudhu jirta ta rabbi bakara barakaa fuudhe abaaramtuu danqaramtu manze amaartitti Shanyii hundee namaarra dhaabbattu. Hinaaftuu naa hinaaftu. Yoo hinaafuu baatte immoo wanni televizyiina irraa raatuuf hin jirtu kan televizyiina irraa gabbuttuuf hin jirtu kan chaarjicha harkifattee maallaqa kam itti daleeyde biizinasa kam itti daleeyda. Suuta jettee ilaaltu numan dhaga'u moobaayila ilaaluuf hime televizyiinni hoo numa laalama jechuu lachuutu miqqeenyummaadhaaf hoo taate malee miqqeenyummaan dhiiga keessas jira. Akkoo nama fardii ati dubbistu tokko jiruu moobaalli sirra citee tokko bar kana fuutee walii gadi wirri jettee walii gadi hin fiida. Akkaan bakka namni ati lubbuurraa dubbistu lubbuurraa si barbaadu tokko jiru. Addunyaan uumama keetus hin beektu na qofaa si beeka. Maal akka taates hin beeka namni irratti laaltu san. Abbaa kee biratti si galchuu mee amma baatii lameen ta'e inni inni mukkortee dhufte amma barumsi dhaabbate. B- Duutuma eenyu naasuu sii qabaati. Amma yoo duute ummaan tiyya ni boocheettee illee ni ni rifatta. Waan harrifadhu sin ni fakkaata amma ilillee osatti duute. Hin rifadhu kaa. Maaltu na rifachiise? Ilmoo televizyiina na jala cabsuuf hin rifadha? Fidaa mataa kiyyaa mashruufumaan narraa qannase. Maallaquma kiyya akka ishee keessa naa hafe. Yaa baatii lameen tana mee deemu mokkoree kottu naas hin jee gurra kana sirraa muru mee deemi maallaqa san hin dhiyaana. Waraqaan teenya nu deebitee jirti mee haadha inu mee baatii lameen tana mee ilaali kottu lilli abbaa. Maal na godha luchaayyuu haadha isaanitti nama dhiyee naa bari'u jira sooshaal miidiyaa kanarraa faxaran akka nani. Abbaa ilmoo isii ilmoo isaa salegaa. Ati duuba akka seen ihtiraama qabattee na bira taa'u jirta moo ati duuba qala akkaanan si galchu godhu godhu na godhu jirta moo akkaanan akka ilmoo si ilaalu na godhu jirta. Mee naa himi akka keessa jirtu kun haala ati keessa jirtu kun haala akka haadhaa fi ilmooti moo haala birootti haala akka waan hin masaanuu ta'etti tokko na hojii jiraatta mee dubbadhu otummaan akka ilmootiin na hojii jiraachuun ni jirta akitiraama ilmoon haadha hojii jiraattutti mee naa deebisa kaa akka ilmoon haadhaa hojii jirtuun na hojii jiraachuu jirtaati televizyiina mana ibsaa dhaamata meeqa osoo hin cabsin televni- televizyiina hojii dhuftee da- dhagaadhaan cabsitee barna jala saa walala akkasuma akkasii miti barraada takkaa mana ibsatti hin cabsin bar barraada mana kiyya kana ni jedha cabsite birciqqoo mana ibsatti hin cabsin mana kana birciqqoo halaal godhatte cabsuudha ililli ijoollee ibsaa moo adda baate bara sana takkaa waa cabsitee ni beekta akkaasiitii miti wallaa lakkii amma faa amma faa ana faan anumatti abaaste ana faa akkumaan anan fariru na goote akkumaan anan fariru Kanaafuu televizyiina mana kiyya kana cabsuun sitti halaali jechuu halaal keeti jechuu mee abbaa keetiin naa kanne. Eka abbaa keetiin naa bite abbaa keetiin televizyiina kana naa bite si halaali wanni kun mii. Danqaramtu ilmoo danqaraadha. Abaaramtu. Tan hin joollummaa waraabeessaa darbee waraabeessi nyaachuu dideeti. Ta waraabeessuun funyaan si qabate. Baatii lameen tana galii mokkora abbaa keessan biratti. If laali mee dhaqi xiqqisho naa siin jee mee dhaqi if laali. Akkam akka jechana jira deddeeffattu kana achi seeni mijaawaa dhaqi galii laali abbaa keessan biratti abaaramtu. maallaqa siifin kan naa deemii dhaqe hayyee narraa deem na naqataan bikkatti deemtu si na- na naqatee an oguu badiidhaa deemtote kana intala dubra geessee qaadhimaa alatti ala qaadhimaa kaayyatee barna wajjin haasa'u jirta Akka nama qaadhimaa ala kaayyatee dhiira isii salu ala kaayyatee tokko bar deebiin hojii deeffachuu jirta. Gali hayyaa abbaa keessan biratti isa hojii kana deeffadhuu nama televezyiinaan jala cabse ati. Haasisa luukaa maaltu naan geenna naqa ta'an. Narraa deema ayyee bahi narraa mana kana aga ka'i.

halkanii guyyaa wadda si haa wallaalchisuuti ilmaan kee dhagaa sitti haa harani hafuura sitti haa kuttu ilmaan kee akka hafuura na kutte kanatti inshaa allah qirnaa taami musiibaa deemtu amaara manze Dhiiga kana hundaa na dhaabbata wallaahi guyyaa dadde. Galchumaaf hin taa hedduu tana. Yoo nan takkaa marfee isii diree marfee fuudhee dildila jeetti isii darbee biyya tanaan baafateen ayyoon tiyya namaa miti. Yoo waan takka bikkatti ciftutti ilillee yoo nan bikkatti ciftu waa si godhee biyya tana keessa hin baafatinaan ayyoon tiyya nan dhalle. Anaa ergamu maadeenii guddaan san arguuf jirta. Yoo nan bikkaatti ciiftutti hafuuraan si qabee tiraa makaddaadha. Yoo nan si jeeseen deemin biyya tana arguuf jirtaan ayyoon tiyya nan dhalle. Hafuuraan baafadha sirraa narraa deemsi hin jee narraa deemuu diddeemi. Si ari'ee narraa deemuu diddeemi. Abbaa kee bira gali jee narraa deemuu diddeemi. Yoo nan sirraan gabaabsin Arkuuf jirta maal naan jette jee. Yoona mataa keessarraa darbee billawaan yoona biyya tana keessaan baafatin eenyuun na beekaa miti. Arkuuf jirta. Ayyoon tiyya nan dallee. Maggaanyaa singiggoo deddeemtu. Abaaramtuu ta'a abaarsi lafaa dach- torban dachiitii fi torban lafaatiitti bu'e. faanaddu egaan gaafas hirkadhe irraa faanaddummaa kee takka hafuura baafadheen beeku an tara takka televizhiinaa caba tara takka moobaayilaa caba tara takka barraadaa caba hafuurumaa